vabata ndobva yavatorera macheniso ndobva vati vakatumwa nemunhu anonzi kondo ndobva tati imimi makawanikwa muri kupara mhosva Ndimi makabatwa muri kupara mhosva, saka ndimi munotongwa. Uyu mumwe wamuri kuti akakutumai, chitengai masamuni auye kudare ataure kuti ichokwadi ndiye akakutumai here kana kuti kwete. saka apa nhasi uno ndinoti ichokwadi here kuti ndiye akakutumai kana kuti kwete kana asina kuuya saka zvaasina kuuya iye akakutumai ndinoti muri kunyeperwa here kuti makabatwa muri kupara mhosva Kana kuti imimi muri kunyepera munhu anonzi kondo aramba kuuya.
Handizive kutanga nemba kuti dare mukatibatsire sei kuti
ndibatsire. Point number one, makaraiza someone kuti niende kunobata kondo, ndizvo mari yacho yakabva kupi? yekutenga sama no munotenga sama munhu haana sama mwakuti auye kudai makabhadhara here nhau iripo manje ndeyekuti makatumira samu munhu ndimupurisa kuti aende iye mari yake yekuenda unosevha samoni makamupa here apa maamuchida kuti zvifambe sei nekuti kadare rinenge rakagara asi zvavangu vachitaura kuti wese asina mari ngaabude panapa simba redare kuti riende kunotsvaga kondo nhasi uno rinobva kupi pasina chokufambisa tsvagai mari yedare muuye kudare moti takasambanisiriye ratikatenga kwamuri mari yacho ii tanga tichida kuti isusu munhu uye akapiwa samon asina kuuya ngaatongwe tobhadhara hedu default yacho muita se munhu wotongwa ka kwete kuti hamuna mari yesamanisira matenga munoda kuti mambo akutongerei mari iwe woita se handimukomei munhu anenge afunga kuenda kunovhima anofanira kutanga arodza mapfuma ake
Samboni riye riye ndiro rakondo rakaramba kusaina. Akaramba kusaina mukadzi wake. Saka ndio zvaakataurirwa nemurume wake kuti usagamuchire saka is insolent and rude. Aiwa, aiwa sabhuku usade kuti taurira kuti waneta. Nokuti basi rako, basa rako iwewe. Ah, terera, terera. Uri mubereki ipapa pauri. Chapizika. uri mubereki basa iguru rawinaro ririmo umu rupanziza ukatadza iwe kuchengeta munhu wawakapuwa wauri kuchengeta mumusha wena iwe woenda unoti nhubu inini kana ndiri kutonga ndoda kutaura kuti unhubu wacho kutanga newe sabhuku wacho ndiwe nungu nokuti vana vako ndozvane vachikopa kwaudira kupindurawo eh, pindura mukomana anobva asamanisi kuti adiwa kubari apo asamanisi zvatopera ipapa hapana folavo ndoita sei
saka vedari eh, iwe uyu munhu asi wekuregerera Iwewe samanisi chari kudiwa panda kukupa benefit of doubt handimazinzwa mupurisa chisose ndiwe wakanisa samon right benefit of doubt ndeyekuti tienda munondionera sabhuku wacho ndiyo yari muno

vanhu vakaita sevava mambo havasi kuziva kuti muripo ivava vakakonda havasi kumboziziva kuti muripo ini ndandifunga kuti pakaitirwa chishuurira pakanzi zvinhu zvedu zvinotifanira zvakanaka Chineiko ndo ndamboona chimwe tumaringi tunenge tusimbi turi pakuwatisa kuti utu tunhu mambo twamakavapa utu makavapa utu vatuitisesei vakomana tugare tuchiparadza homwe dzavo here kana kuti tuite basa
ndiani mapurisa vana tunhu Arugara mwana ndiani? Secretary.
Unogara nechei? Secretary.
Unogara nechei?
Ini ndiri kufunga kuti izvi mambo kuti vanhu vanyatsoziva kuti mambo makope vari kutonga munhu eye ane akasungwa muno iye nokuti ndiye akonzeresa kuparadzwa kwezviwanikwa munzvimbo yenyu imi munyika yenyu yeshamburi iye imunhu mumwe chetei iye zvino izvi anokwanisa kuchirika chirika zvake achiita zvaanoda nechikonzero chokuti ari kuti hapana anombouya kuzoita sei kuzonditora
Okay fine. Ndazita zvatawo. Vezeta ati ndakubira mambo vane ndani vanhu veda wono musunga woya naye muno. Tomutonga munhu uyu. Nechikonzero chokufurira vana. Kuti vaite basa risina kunaka. Ndokutenda.
Zvatisaita. ndezvekusamoniyerera ranga rakaramba kusaiwa riri kupi ndinaro panapa maunza kuno
eh, sabhuku wacho ari muno ndiye wacho wandava kuti next time mapurisa kana muchienda sabhuku ngaasaine apa pariteni mavhiti ndikaona richiuya risina pakasano na sabhuku penalty kune womupurisa tatichii Penalty kunani? Mupurisa wega vazvitaurire kuti penalty kwandiri. Penalty kwandiri. Iwewe sign up. Mwana wako aendirambira.
Ah, ah.
kusaina kuti wana kuti samoni iri rasvika. Muno mudare muno zvasvika samoni iri zvarasvika muno samoni iri ndiri kuda mapurisa vachadzoka naro runza zvandiri kutaura ndiri kuitira kuti iwe uindose usainapo Committee of seven unai ivavo ndivo vachaenda pamusha ipapo kana agere muno mushangure pamusha ipapo ndipo paachaenda onosaina vanosaina andii mazinzwa kana vasaina apa aita rombo rakanaka because ye pamwe angaende angati ndiri kumabasa yari kuitwa enyika asi tinoda vanhu vavhote zvakanaka hatidi vanovhota nezvigumbu saka ndiri kuti iwewe chisaina apa mapurisa vachakubetsera ndiwe uchava chapupu ndouya ndotonga musi wa 3 muswai Iwewe Rodzi, motaurirana hapo makona yese, tauriranai zvakakwana. Eh, mambo unomutaurira mufambiro uri kuita nhau yako, wazvinzwa? Nokuti handisi kuzorega kutonga kana ndiye ndiye hama yacho. Kondo iya mayanga. Asi mayanga. Akasenzwa kondo. Fine. Saka itai saizvozvo yipinda mufa3 next vaya vanga vanhirika iri kondo